Vawm vawm sual thla a, ka nupa tawn kan sawi ange, ka pu chu Zaya a ni a, a hming pum tak chu ka hre lo, a hun lai hi kan hre pha lo, hmanlai a ni a, hengte hi ka nu in min hrilh leh chhawn a ni. Ka pu chu a thianpa nen luiah an kal a, a thianpa khan a vawm hmain a kuta awm laiin a puak ta si a, a vawm hma khan a fuse a lo check chiang hman lo ni ang, a ban a thlawh a, a khabe te hmuh tlak a awm lo, a hmai leh a awm vel te pawh a pawp hrup mai, a pawrh tuar mai a, thisen hi a far nuaih mai niin ka pu chuan a sawi. Tichuan, a hmunah chuan a thianpa chu a boral ta a, Tumah han pun tur a hmu mai bawk si lo, a ruang han put haw ngawt lah chu thil ni thei niin a hre bawk si lo va. Phone a la awm lova, landline tak ngial pawh a la awm lo. Chutih hun lai chu rambuai hma a ni a. Ka pu chu Zualkaua haw ngei ngei kha a ngai si. Tichuan, chutia Zualkaua ka pu a haw ta chu a hla ang reng si a, kawng a kal lai chuan zan a ni tan tawh a. Chutia kal zel lai chuan a hnunglam atang hian, Min lo nghak ve raw? tia a thian pa auh ngeiin a a run au hi a hria a. Ka pu chuan amah a ni thei lo tih a hriat chian em avangin a ding duh lem lo. Ding duh lem lo chuan a kal char char a, mak deuh mai chu. Chutia a han kal char char mai chu a kal sawt thei ta miah lo va, a tha chu a thlah chuang si lo. Chak deuha kal angin a inhre tho mai, mahse, riartui phur ang maiin a kal chak thei reng reng lo. Nakinah chuan, Chutia thianten min rawn ko ta reng chu, tiin a va leh hawi ta a. A thianpa chuan a hnung tak atang hian a hmuna ruang kalsan tak ang ang khan a rawn zui a, a khabe chu a uai hnuam mai a ni. Chutia a hlo em em naka lai chuan, Enga tinge min kalsan, keimah chauhin ka khua har lutuk, a rawn ti a ni. Ka pu chuan, In ka thlen lai ka hre lo hrim hrim, a ti. Rilru dang pu thei lovin chak takin a kal nge ni ang a. In a thlen lai a hre tlat lo mai a ni. A tirah chuan in a thlen hnu pawh chuan a rilru lam chu a harh chhuak thei lawk lo nghe nghe. Chumi ni atang chuan kan hriat theih chinah pawh ka pu chu vawi khat mah a ram kal leh ngai tawh lo. Vaio thlang zawlah thil mak. Aizawl leh Sialsuk inkar, Sialsuk thlen hma, mi dumkham, thlirêt kâwn, vaiawt tih vêl khi eng emaw sawi neuh neuh chu a awm bawk a, mi hrang hrangin thil mak leh hlauhawm lam an tawng tawh ṭhin. Ka hmelhriat em em te zingah pawh tawng an awm tawh a, a tawngtu ka hriat chuan pick up a nei ṭhin a, Chutih lai chuan an khuaa an mahni chiah pick up nei an awm a, an khaw mamawh chak lakna ber a ni tawp mai. Chutiang a nih avang chuan Aizawl leh an khaw inkarah pawh a tlan nasa ve a. Vawikhat chu a tlangval laiin Aizawla dawr bungrua ilo a la a. An khawlama pan hma a haw hma hian ngaizela a break pet vel a thlak avangin a ṭu leh check ngai dang pawh a check tir nghal vek a. Chutia check zawh hnuah chuan zanda ruk velah an khawlam panin a haw ta a. Chamring pela vai truck accident ṭhinna kawi Vai awt an tih thlang deuh daih a, Thrillet kawn an ti ruam zawl lai, a piah zawla in pawh a din ve na zawn chiah, kawng zawl a tlan thlen chuan a motor chu a thi ta ringawt mai a, pickup full load a kal a nih vangin a tlan chak viau thei dawn lo va, helai thlen hi chuan dar khua a pel hial tawh mai thei, hemi tum hian zu tlem chu a in veh a. Amah chuan, Zu chu ka in nain ruih pawh ka rui viau lem lo, a tawng nuam tawk ang vel chu ka ni, a ti. Chutih lai chuan khimi ṭheret kawi lai takah khian phone signal a awm thei lo va, tun hnu hian a awm ta em ka hre lo. A thiam ang angin a chhung lam aṭang chuan tihnawn a han tum a, a thei si lo. Takinah chuan a pawnah chhuakin a minute cover a hawng a, motor battery, engine leh a eng eng emawte chu a light a chunin a han en kual velh a, a chhiatna lai awm a hmu bawk si lo. Mahse, sawi angin kawngkam hrelratkawn chiah zawlah khan inhlui lian deuh a ding a, A motor nung thei si lo beidawng chuan signal awmna tura a rin in awmna vel zawlah chuan a va kal phei a, tumah an awm lo. Hnathawk pawh tumah an awm tawh ngai lo hrim hrim a, in chu a ding a ni ngawt mai. A reh hian a reh tlawk tlawk ni awm tak a ni. Chutih lai chuan a hmun hma vel a la fai vek a. Chutia kal phei chuan Zawlkin lam in phena thil dum mihring ni awm tak kal zauh hi a va hmu a, hmeichhia nge ni mipa erawh a hre hman lo, mihring an nih takin tiin a va um nghal a. Mahse khawiah mah mihring tan kalna tur a lo awm reng reng lo, kham vek a lo ni si a. Let leh ta mai lo chuan signal awm theih beiseiin a la awm ta reng a. Chutia signal zawnga a awm lai chuan thli pawh thaw miah si lo kha. A bula in chu a sam type in nghet vak lo hi zo takin sawi ta ila, che ri dur dur se chutiang chiah mai chuan a rawn in sawi ri ta dur dur mai a, a nghing dawt dawt mai. A phu zawka mak a ti lutuk chu a hawi let nghal a. Tunge, awmin awm em ni? a ti a, in kawngka chu light in a han chhun nawn leh a, pawn lamah a in kalh vek bawk si. Tlema a lo kai ve deuh avang khan a huai a, a hlau deuh tho na chungin chuti lutuk chuan a hlau lo a ni ang. Awman awm leh awm loh chu a han zawt a, a au nawn leh deuh that that a, mahse chhangtu an awm chuang lo. In insawi pawh chu a reh ve leh mai a. Tichuan, motor lamah chuan a kal phei leh a, a beidawng khawp tawh mai. Motor chhungah chuan a lut leh a, a inlock hnan tawp a, tingaina tak hrelo chuan a thu ta tlawk tlawk a. Chutia a inkalh khum hnu lawkah chuan a motor chu a rawn insawi leh ta luai luai mai a. A insawi dan chu motor-a diesel, petrol, kan han thun khat dawn a, a duam deuhin a len tam theihna tura kan han sawi che luih luih ang mai hian a che lawih lawih mai a ni. Chu ve leh motor chu a han start leh a, a beisei loh takin tha tak chuan a rawn nung leh nghal mai thei ang lawih a, tichuan a tlan nghal a, engmah hmuh leh hriat nei ta lo chuan tluang takin a kal ta a ni. Aw-in a hmingin a rawn ko. Hei hi Siama vanal siama tawn a ni e. Vawikhat chu thlanmual lui kan ti chhengchhe ve taka chak ai chhit turin a kal a. He luiah hian chak ai a tam lem lo naah a awm chhun an hrawl thung. Kut phah tiat hi an ni hawlh mai. Chutia chhit chu a man chho nual a, chak ai ip chan ve dawn hi a man hman tawh. Chutia a man mawlh mawlh lai chuan hla deuh tak atang hian siam a tia rawn au vo vo thawm a hria. Hla deuh atanga inauh chu a ri hre mah ila tu hming nge an rawn lam ber hriat a han hrin em hi. Mahse, he rawn au tu aw hi chu hla deuh tak atanga rawn au e ti lo chuan a fiah fel fai viau ang lawisia fiah em em a rawn tham raih ang hian a hria a ni. Chutia rawn autu awm ta chu a ding a, an enkual vela tumah a hmu bawk si lo. Vawi hnih vawi thum lai mai chutiang chuan a rawn au va, a rawn auh nawn leh naah hi chuan engah a ngai ta lovin a chhit chho leh mawlh mawlh a, a chhit chho zel a, Chakai pawh a vang tan tawh khawp mai. A hmui chiah chin chu thui pawh a ni tawh lo. Kawithum kawilui vel bak a awm tawh lo tia hli pakhatah chakei pathum vel a lo awm leh hlauh a. Chumi a man buai vel lai tak chuan a beng bul chetah a hming pumin chiang em em mai hian siama, Vanal siam a raw ti leh ta thut mai a, a phu chiang lutuk chu a kat dawr niin a insawi. Ka hlau khawp mai a, ka rawn haw nal nal e a ti nghe nghe. Tuna ka sawi tur hi ka mi hriatchian em em tawn leh a sawi dang ka phuah khawm te an ni a. Phuah khawm han tih hian phuah chawp tihna angah lo ngai lo ula, keimah tawn angin ka han sawi mai dawn a ni e. Naupang hrisel lo deuh mai hi ka ni a, ka tet lai phei chuan Thosi ngal sang min ti a, luak leh kawtha lo hi ka vei a, ka cher si a, ka tung si a. Ani hi zawng vanna macha zawng tur chi a ni tihte a min han fiam thin chu zah hre rual kan ni ve tawh si a, hreawm tak a ni. Zanah te hian ka mutui ngai lo, ka harh leh hlawl mai thin a. Thawhselen lang tlang thei vek hi kan zar a, hawng suar, vai hmite pawh proof lo ang chi kha a ni. Zan khat chu ka harh leh hlawl mai a, bangkil chung bangrel kham pheiah chuan thil mak tak mai a vak chho ṭui ṭui mai a, chulai bangkil kham pheiah chuan a han ṭhu a, kan mutna lam rawn hawiin a ṭhu a ni. A taksa chu mihring pangngai thlariat bawr vel ang mi tiat vel hi a ni a. A ke te leh a kut te pawh mihring kut ang vek a ni a, mahse, a lu chu a dang ta daih mai le, uilu ang mai a ni a, a hmui hmawr pawh a dum tih ka hmu thei. Ka hlau lutuk a, ka in lukhup ta daih a, ka hawi chhuak ngam tawh lo. Chutih lai chuan ka nu leh pa te chu an muhil tui tih hriat tak mai hian an hnar bawrh bawrh a, kai tho turin au emaw han sawi dawn ila, Ka kaihthawh tak tak hmain ka che velah min rawn man mai ang tih ka hlau a, ka inlukhup ta kha a ni a, engtik laiin nge ka lo muthilh pawh ka hre lo, ka lo muhil a. Zinga ka han thawh chuan ka nu hnenah zan lama ka thil hmuh te chu ka han hrilh a, ka nu chuan, Kan in te hi chu a hrang lutuk. Hi pa pawn ram huai um chhuak tawh te chu a la ti ta ang deuh deuh a, chutih lai chuan kan khua hi in kan la tam lova, kan kawm thlang te pawh a la ngawk khuk a, kan kawm thlang lawkah chuan hmawng kung lian pui mai, zar duai mai hi a awm a, chu hmawng huai chu nge ni ang tih te chu tun hnu hian ka ngaihtuahnaah a lo lut a. Chumi hnu deuhah chuan zana kan han mut chu ka ke lamah hian che de de hi ka hmu a, eng nge mawni le tia ka han en chuan thim kar tlema hmuh theih deuh suiah chuan naupang pakhat hi ka hmu ta a, ka che thawt mai, ka thu hlawl bawk a. Ka han au ri ah chuan ka pa in eng nge a rawn ti tuar bawk a, a hma ka thil ton avang khan ka hlau hle a ni, Mahse, ka han en chian chuan ka nau naupang te khum danga mu ngawi renga ka bula rawn insawn tum chu lo ni lekin ka pa chuan a hau ta hrep mai a ni. Chuti anga ka awm chu ka pa in rulhut ka pai vang a nih rin achang a hre ta hlauh mai a, rulhut damdawi a lei a. Mamte, ei rawh a ti a, kei lah chuan damdawi hrim hrim ei kha ka lo hreh ve tum hrang si a. Ka pa chuan, A thlum lutuk eirawh a ti a, ka ei ta a, ka pa sawi ang chuan a lo thlum phian reng a. A tukah chuan kaw tha lo ang deuhin ka ei a, rul hut tam lutuk mai ka ei chhuak ta teuh mai a ni. Chumi hnu atang chuan ka lo tha chhuak leh ta a ni. Aw le, khang kha ka mi hriatchian em em ina a tawn a ni a, a taka a tawn ngei a ni e. Ruhlut pai sawi takah chuan a hming an sawi kha ka lo hre tawh lo va, chu pa chuan mumang pawh ni chiah lo, inlarna lam hawi hi a hmu thin a, amah lah chu a chawi a tui thei lo va, zanah te hian a mut a tui thei lo, a taksa pawh a cher em em mai a, zan a mu tui thei lo ve ti lo chuan sawi angin a mumang ni pawha hriat chiah loh hian thil hi a hmu fo mai. Tunlai mihring tawngkam takin zel ang deuhin thil a hmu thin ti ila a fiah mai awm e. Tichuan, chuti ang chuan a hmu thin a, van kawngkhar inhawngte, Isua-te, zawlnei Isaiah-te leh Pathian lam kaihnawih dangte pawh a hmu fo ni awm tak a ni. Mahse, a ni telin, a thla telin a cher telh telh mai a. Chuvang chuan a chhungte pawh chuan an mang an pui a, doctor an panpui ta rawih mai a. Doctor in a han check chian hnuah chuan Rulhut a lo pai teuh mai hi a lo ni a. Rulhut hlote a han chawh a, vitamin leh damdawi eng eng emaw a han chawh a. Chung chu a han ei hnuah chuan Rulhut a e chhuak ta teuh a, chuta tang chuan a taksa pawh a lo tha chho chak ta hle mai a. A inlahna hmuh thin pawh chu a hmu ngai ta reng reng lo an ti a, hei hi tak tak a ni a. Aw le, heng kan han sawi te hi a tak tak a ni lo ve kan tihnaah ka thu lakna ka thian te hian lo ngai lo sela, thil awm tak tak lo hi hmuh anga inhriat ve theih tak a ni a. Lohna hmunah te hian kan rilrua kan ngaihtuah ngut ngut ang hi Kan mit leh bengte hian lo zawmin hote pawh kan hmu rapthlak thei tlat mai a ni. Chutianga thil awm tak tak lo hmua inhriatna hmuhsual sapina hallucination an tih ang chi avang hian ramhuai leh thlahrang hmute hi an tam phah viau mai awm ang e ka ti fo thin a. Tin, fian nih loh avanga ramhuai leh thil maksawi kan sawi tam tak hi a awmin a hriat bawk a ni. Thu dang han sawi leh ila, mithi tur hi uin an lo hre lawk ang deuha an sawi hi tak tak nia ngaih theihin thil a awm ve tlat bawk. Vawi khat chu khaw pakhata in pakhat lam hawiin ui rual hi an boin an u ruah ruah reng mai a, mi in an han hnawh darh thin pawhin a ngai ang bawkin a nui chu an in hawr khawm a, a hma ang bawk khan chu in lam hawi chuan an u leh chuah chuah mai thin a. Mi inmak an tiin an ngaih pawh a tha lo khawp mai. Puithuhna ngai thutak deuh phei chuan damlo na tak an awm em maw ni le an ti deuh a, mahse Uin a hawina in lamah chuan damlo pawh an awm der bawk si lo. Nakin lawkah chuan Uin an u pah a an hawi leh an en tlat reng ina mi an nu ber chu a tlu tawpa a thi der mai a ni. Tin, Thlaiin ara khawih chungchang a sawi hi a sawi angin kan sawi leh bawk anga, thlaiin ara khawih emaw tih tur kan tawng ve bawk a. Ka nu leh pa Aizawla an kal avangin kan unau chauhin kan awm a. Zan khat chu kan unaua kan awm laiin kan ar inchhung kawngka bula kan dah ho chuan an thlan za vak vak mai a. Chutih lai chuan kan in chu sei deuh zut mai hi a ni a, room in dawt dan chu choka, sitting room, bedroom a ni a, bedroom atang chuan kan ar dana chu kawngka pui bul a nih avangin kan in hnaih lem lo a ni. Chutah kan ar ruk tum an awm a ni ang tiin ka nau chu ka kai tho va, kan phei a light in kan va chhun a, Kawngka a lo inkalh thap a, a reraw chhuatah pathum ngawt an lo let phung a, an ring chu herh vak ang mai hian a seikawi kual ngul mai a, pakhat erawh engtin mah a awm ve lo. Ka nau hnenah, Han pawm chin teh, ka ti a, a han pawm chuan an pangai leh nghal a ni. A tuk tuk leh zanah kan kum thlang pa a thi ta chiah a, chumi thi tur thla lo chhuak lawkin Kan ara rawn khawih a nih dawn hi ka ti ta zawk a ni. Thla sawi takah chuan Aizawl veng pakhata thi chanchin han sawi leh ila, a thih hnuah vawikhat chu a nau a mah chauha a awm laiin a inchei chu darthlangah a inen a. Chutia a inen lai chuan an tukverh darthlalang lamah ri ṭhet a hria a. Chu lam a han hawinak chuan a u thi tawh ngei mai khan tukverh darthlalang pawn lamah chuan amah rawn en a lo ding reng a va hmu ta mai a. Eng emaw sawi tum ni awm tak hian a ang zuau zuau a, a u mah ni se a thi tawh thla lam chu a hlau zawng tak a lo ni a, a tlan chhuak ta daih a ni. Ti chuan mi dang a hrilh a, a hnu an zu en leh chuan a lo awm leh tawh si lo. Amah chuan, Ka hmu chiang lutuk, a ti a. Ni dangte pawhin dawt sawiin an ring lo. Dawt sawi a, mahni ute thla hmua a insawi an ring lo vek a ni. Kan nau rual velin kan naupan laia a sawi ka la hriat reng pakhat kan sawi leh anga, an khawthen awm khaw pakhatah hian an lam hnai deuh thi an awm a, mitthi ah chuan a pa nen an kal dawn a, A pa a zui ve a ni. An khua leh mitthiawmna te khawiin kar an kal lai chuan kawng chakah mi pakhat hian thing a lo sat a, an han bia a. Mahse, an lamah a rawn hawi thla lova, a chhang hek lo. A thawmhnaw te erawh chu an hmu chiang viau a. An kal a tur an thlen chuan ruang chu an han hmu a, kal kawnga an hmuh kawng chaka thil lo sat thawmhnaw ang chiah kha a lo ha a ni, a ti. Awle, thil mak tak tak hi kan hringnun leh kan hringnun i chiah lo hringnun piah lamah hian a lo awm ngei a lo ni e. Hriatthiam theih a ni lova, hrilhfiah theih pawh a ni hek lo. Thil mak a ni tawp mai a ni. Hlauhawm atan keimah ziaktu Tea the Great rul lam. Sialsuk khua piang seilian ka ni a, Matric ka pass thlengin ka awm. Vawikhat chu store keeper hming thup kan khaw thenawm ami hi Sialsukah a lo kal a, a rui deuh kha Luikawrah hian a tlu lut a. Chutia awm lai chuan ramhuai lian deuh lukhum parh khum chemte lian tak keng hian a rawn kap ka lak a, A chhuk bih ta run mai a ni. Mahse, a zu in rim chu ngai thei lo ni awm takin a ner suk a, a kalsan leh ta mai a ni. Vawikhat dang leh chu kan hostel mi sang chuang awm thinnaah summer vacation hmangin an haw duak mai a. Mi sang chuang awm thinnaah khan mi sawmthum emaw vel chiah kan awm. Chutih lai chuan Mohana hostela mi hi a accident a, a thi tur chu kan va hmu ve a ni. Kan zingah chuan Mohana tho hi a tel ve a, kan haw chu mut hmain ka intifai a, Mohana pawh chu a intifai ve tho va. Chutih lai chuan ka rian a awm lo ta thut a, ani chu ka hma a kal si a, kei chuan ka su pal ang tih hlauin ka hma lamah kut ka phar a, a nghawngah ka va khawih ta a, a tlum zek ni mai hian ka hria, ka hela ka room-ah ka lut mai a, Mahse, pawn lamah chuan thawm a awm tak laih laih ah chuan ka va chhuak ve a. Kimonji, Japanese pa hi a lo awm a, nichin khan bathroom ah i awm em a ti a, ka awm thu ka sawi a, Mohana thlai in a rek a, i hmu ve em min ti a, ka han ngaihtuah a, ka khawih kha ni ngei a ka hriat avang chuan sawi chhuak lo turin ka ngen a. Chumi zan chuan US atanga lo kal Pastor tawngtai turin a sawm hial a ni. He thil thleng pahnihah hian thla ramhuai an tih hi keimah ve ve ka ni. Thla chungchanga ka nu leh pa leh keima thil tawn mak ziaktu Mateya keihfang khawdaia hmeichhia. A kum tak kha ka hre ta lo va, Sanghnitsawm paruk, Sanghnitsawm panga a khawi maw zawk zawk kha ni ang. Sai tualah kan kal dawn a, tlaiah Aizawl atangin taxi in kan chhuak a, keiin ka khal a, a neihtu pa chu ka sirah a front seat ah a thu a. A chuangte hi kei leh midang pahnih leh motor neitu leh a fapa tleirawl rawl thar ka thianpa ni bawkte an ni a. Ka inzep lo mai ange. Zep chuan a nihna a fiah thei dawn lova, Zu hi ka in ve thin a, ruihbuai leh nawi tak erawh ka ni ngai lo. Ramhuai hmu ang khawp phei chuan ka awm ngai lova. Aizawl atang kan chhuah hian a kawm nuam tawk an tih ang hi kan ni a, kan nuam thaw khat viau tawh a ni. Tuirialah te kan han chawl thla leh a, kan han pek leh sek a. Tuirial atangin. Zandariat velah kan chhuak leh a, muangchangin kan tlan chho va, kei fang luh hma deuh hlek, kawng thlang awih vek hmun, kawng chhak lam, ko pang sang tak, mipa tan pawh lawn harsa tak tur hi a awm a, Mena ran tan chuan han lawn thei chi rual a ni lo. Chulai huam chhungah chuan kawng ngil hi feet sawm nga vel tur, metal khawk, kawng chhe ti chauh lai hi a awm a, chulai kan han tlan lai te chuan, Card te kan play te chu kan han zaipui a, kan hlim hle a ni. Muang changin kan tlan a, tlan chak theih pawh a ni lem lo. Kawngil chhe lai kan han zawh zo va, muang changa tlan zel pah chuan ka meizial bung ka han paih zauh a, ka tlan muang leh zual sawt a ni. Ka paih pah chuan ka hawi thla a, chutia ka hawi thla chuan kawng sir thlang lama min hnungchhawn zawnga hmeichhe lo ding reng mai ka hmu a. A sama thlah vek a, vai gamchhat tial ang hi a bat a, a lo awmna lai tak hi kawng sir thlang lam tlema zau deuh lai a ni. Hetih hun hi zan thim vang lai tak mai, zan darkhat vel a ni tawh a, zing lam te pawh a ni zawk mang chu. Chutiang zan rei tawh lama hmeichhia lo awm reng ringawt mai chu mak ka tih deuh vangin ka mit vai emawni le ka ti a, kan tlan chak lo bawk a. Ka mitte ka han nuai a, ka ruih deuh vang ni ah te ka ngaih deuh bawk avangin ka chuanpui te bulah pawh ka sawi duh lem lo. Kan hmuhna hi a hmun chiah ka hrethiam lo va, kei fang thlen chho hma deuh a, kawng zawl zau lian pui mai, waiting shed thlen chho hma deuh daih khi a ni a. A lo awmna bulah chuan lamkhuang kung leh khawmhma kung a ding nghe nghe. Kawng chengil tawi te kan tlan zo, kawng kual chan ve motor in a thleng vel ang tia a hnunga mi ka thian pa khan Sawlai mi kha in hmu ve em? a rawn ti a, ani hi ka thian pa chuan ina a a la naupang ve a, chuvang chuan a hloh ka hloh avangin engmaw enge thil hmuh tur a awm em ni ka ti a, ani chuan. Saw laiah khan hmeichhia ding reng a, a ti a. Motor neitu pa muthlu chu a rawn harh zawk a, Bek leh rawh, a ti a. Rem leh rem lovin kan bek leh a. Kan hmuhna zawnah chuan dingin kan chhuak a. Phone light in kan hmuhna leh a chhe vel chu ka han chhun a, nula kha kan zawng kual a. Ṭhiani, tiin. a aute pawh kan han au a, mahse, a hmel hmuh tur leh a awka hriat tur reng reng a awm lo. Tichuan, intranin thlang deuh hlek kawli kawi nga vel thleng kan tlan thla a, mahse, tumah hmuh tur an awm lo. Two wheeler leh four wheeler hmuh tur pakhat mah a awm lo. Kawng thlangah emaw, kawng chhaka emaw a peng a nih ange, a kal a nih ange han ti dawn ila, ka sawi tawh ang khan, Kawng thlang chu kham awih bak bak hai a ni a, kawng chhak lam lah ko sang tak min ran tan pawh a han lawn theih lohna tur khawp a awih pang a ni bawk si, mak kan ti ngei mai. Tichuan, kan tum ram saitual lam pan chuan kan tlan leh ta a, buaina awm lovin tluang takin hmuh pawh chu nei tawh lem chuang lo chuan, Sai tual chu kan thleng ta ni. Tun hnu ka ngaihtuah pawh hian mak ka ti em em mai a, ka lai hmun reh ramhnuaia khatiang nula lo awm ringawt mai kha enge a awmzia ni ang tih ka ngaihtuah a, khalai vela accident tawh tuemutthla ni ah te pawh kan ngai deuh a ni. Ka pa tawn. Ka pa tawn ka han sawi leh ange. Saron veng hawl thlangah sawn tun hma chuan ka pa te hi an naupang te atanga awm an ni a, an awmna thin hi Assam type, Mizo pa chhiara chhawng hnih a ni. A hnuai leh a chung luah thei a ni a, a chung chu hmun hniah thenin a hnuai hmun hniah bawk an then a, a chungah ka pa te an awm a. An thenawmah a thianpa awmin chhungkua tho an ni a. Ka pa leh a thianpa te hi an inbang dan a, chhungkawli in an luah tihna anih chu. Hei hi ka pa te tlangval lai a ni a, vanduaithlak tak maiin a thianpa chu a boral ta a. Ka pana sawi dan chuan, Chutia ka thianpa han boral ta chu khawhar inriak te an awm ta nak nak a. Kei erawh chu thenawm hnaisa tih mai pawh ni lo, in bang dan lawk, in khat ang tho kan nih avangin khuar inriak pangai te han rem phawt se la, kei chu ka riak lut ve ang ka ti a, a ti. Chutia khuar ina riah pawh tum lova, a khuma muthilh pawh la tum rih lova a mu zal mai mai chu a lo muhil a, a han harh leh hlawl chuan a khum mawnga a thianpa thi tawh lo ding reng mai chu a hmu ta thut mai le. Chutia thi tawh si, a khumawngah a lo ding ta reng mai a han hmuh chuan a hlau deuh a, rang lutukin a in lukhup a, thlan hluam khawpin a in lukhup a ni. Rei fe hnuah Rizai chu a han hawng leh a, a han hawn leh hi chuan khua pawh a lo var tawh a, a thianpa pawh chu a lo awm tawh lo a ni. Ka nuin naupang thla hmuh. Ka no tawn ve thung. Aizawl atangin ka sen tet laiin thingtlang khua kan pem a, kei chuan engmah ka hre tham lo a nih chu. Chu kan pemna khuaa kan zu belte chuan an chhek in awmna hmun chu in hmun atan min pe a. Chu chhek inah chuan in kan sak hmain kan riak thin a ni awm e. Kei chu ka sawi tawh ang khan engmah hre rual ka la ni lova, engmah ka hre lem lo. A hnua ka nu te min hrilh mai a ni a, kan zuk inngahna te chuan kan upa ber hmeichhia te nena inkawm rual hmeichhe naupang kum nga kum ruk bawr vel fanu an nei ve a, ka u nen chuan an inkawm fo ni awm tak a ni. Vanduaithlak tak maiin. In kan sak hma chuan kan innghahna te naupang ka u Rualpuii chu a thi ta hlauh mai a. Chu naupang thla chuan ni ka nu in a hmuh chu. Ka nu in a hmuh dan min hrilh dan chu amah ka nu sawi angin ka han sawi anga. Chutia an fanu a han boral chu a boral hnu zan thum zan lihna velah zan laiah i tal set set a, i rawn harh a. Tichuan, kei pawh min ti harh a, hnute ka pek hnu che rei lo teah nang chu i muhil leh nghal mai a, midang pawh i ute pawh an muhil vek a, kei erawh ka muhil leh mai thei lo. Nakinah chuan kan awmna in te bang kil bul lam hi ka va hawi a, i u thiannu naupang thi ta khan i u muhil lai chu ngai hmel em em mai a, a lo thlir ngawih ngawih mai ka zu hmu ta a. A mak ka ti lutuk chu, Hlongaihna pawh ka hre lo zawk, a ti. Reilo teah chu naupang thla chu a ral leh ta mai a ni awm e. Ka nuin kan monu nu thla hmu. Tun hma chuan bazar foreign lane-ah thingpui dawr kan nei thin a, chutah chuan Kan monu, kan upa ber nupui leh kan fate leh dawra kan chhawrte nen kan awm a, ka nu leh pa erawh chu kan khaw lamah an awm thung. Thlang lampang kha ka ute nupa room a ni a, chak lampang chu kan fanute pahnih room a ni. Kan monu nu pawh a lo kal fo va, ka nu leh pate rawn kal lai leh kan monu nu rawn zin hi a inrual chang a awm thin a, Chutiang chang chuan kan monu nu te leh ka nu te chu an tih tih nasa in an in kawm ngaih thin khawp mai. Aw le, ka u nupui a nu sawi nan kan monu nu tih ka hmang a, hei hi thenkhat tan chuan ngaih kawih theih te pawh a ni ang a, amaherawh chu kan zavai kan hriat tlan theih nan kan monu nu tiin ka han sawi mai a ni. Vanduai thlak takin kan monu nu chu a thi ta hlauh mai a. A thih hnu rei vak lo ah ka nu chu kan khua tangin a rawn zin a, ka nu hi a rawn kal tawh chuan kan fate ho, a tute ho hian an ngai ve a, a pi bulah ka riak dawn an ti thin a, hemi tum pawh hian a pi te bulah chuan an riak ta a ni. An riahna leh choka chu inbang dan a ni a, an pindanna bang hi a sang lo va, khum a han din san chuan choka kha a lang thei vek a ni. Hemi zan hian ka nu chuan kan monu nu thla chu chiang takin a hmu ta tlat mai. Ka nu in a sawi dan chuan zan a ka thang harh chu kan monu nu hi bedroom luhna tur kawngka pinna bul chiah chuan lo awmin ngawi reng hian mi hi a lo en reng mai a, ka mit vai ni ang a tia ka mit ka han nuai nawk nawk pawh chuan a ngai ang chiahin ka hmu leh tho zel a. Kei pawh chuan ka thlir reng a, mahse Bawitei kan kai tho tur ka hnawihsawn lawk chhung lekin a lo bo hman a ni, a ti. A sawi chhuah tum khat chu keini chuan, A ngai ve che nih dawn chu kan tih sak ta mai mai a, kan sawi ang tho hian mi tam takin an lo sawi ve thin reng a ni. Heti ang hian mi tam takin an thla hmuh te hi a ngai che ni ang tiin an lo sawi ve thin reng a ni. Raiche thi thla a thlan hma ah mai alh hmu a ni. Kan khua ah hian nupa tuak khat in ngai deuh mai hi an awm a, an nu chu Anungi a ni a, fa pathum an nei a ni. A pali na tur pawh an pai leh mek a, he a nau pai lai hi a hrin a hun dawn hnai tawh a, vawi khat chu a raino a pel tawh na in thei a ei chak tlat mai a, A thei ai chak chuan Pu Venga ser tawk lo han lovin a neitute nen hian an ei ho a ni awm e. E, a tui hle mai a, naktukah ka rawn lo leng e aw te pawh a ti a, mahse a law leh hmain a tuk zan zing lam mah tawh zawkah chuan nau a vei a, naute chu a hring chhuak hman a. Mahse, a hrin dan a fel lo deuh a nih ang chu, a thih phah ta mai si a, rai che in a thi ta nih chu. A se tawk eina Pu Venga te hian chumi zan chuan a boral tih pawh an hre mai lo. Chumi zan vek, dar khat dar hnih vel, zing lam a nih tawh mah zawk chu Ah chuan Pu Venga te choka a an thleng dah chu a tla ri thla rum rum mai a, hui thlatu awm ang mai hian a ri thla bawlh bawlh mai a ni. Pu Venga chuan, Sazuan ni ange tia va tho chu engmah bungbel tlau zawng a lo awm hauh si lo. An nu chuan a tla ngeiah ngaiin hmu ve ta lo chuan khum atangin, Tikhan dah la, naktuk zingah kan ti fel mai dawn nia, a ti a. A thawh ve lo avangin engmah a tla lo tih a hre ve lo va, a ni pu venga pawh chuan engmah a hrilh duh lem chuang lo. Tha deuhin ngawi rengin a mu leh mai a. A mut hnu deuhah chuan a ngai ang chiahin thleng leh bung belte chu a rawn tla ri leh ta rum rum tho mai a. A vawi hnihnaah chuan pu venga chu a va tho chhuak peih ta bik lo a ni. Zing an han thawh chuan engmah chu tlap a lo awm leh lova, tichuan a nungi thih thu pawh chu an han hre zui ve ta bawk a. A hnua an ngaihdan leh rindanah chuan khatia Setuk a ei khan a tuka va lawh leh a, ei leh ngat a tum kha a ni a, mahse, Lo leh hman ta lo leh ei hman ta lovin a zanah a thi ta mai si kha a nungi thlain a tlawh ve ni ah an ngai a ni. A thlan hma ah mei alh hmu a ni. He nu a nungi thlan hma a ka nu leh pa thil hmuh ka an sawi leh ange. Kan inawmna thlang lawk hi thlan mual a ni a, kan in atanga hawi chhuah chiahin a nungi thlan hma lam hi a lang chiah a. Zan khat chu lo hal hma February thla a ni a, ka nu leh pa chuan thil mak ve deuh mai an tawng ta tlat a ni. Hetih lai hian kei chu ka awm lo va, Aizawl lama ka awm lai a ni. Ka nu sawi dan chuan, Zan dar hnih vel niin ka hria, pawnah ka va zung a, chutia ka va zung chuan a nui thlan hmaa mei eng mei alh ka hmu ta a, i pa ka va kai tho va, khu thlanmuala khu mai a alh mai a eng ram te a kang ange ka ti a, chutih lai chuan kan in bul vel te kha mau vek ala nih bakah kan in chung pawh di a ni si a, ram akan chuan kan in a rawn kan kai mai te kha a hlauhawm a ni a ti. Chutah ka pa chu rawn tho chhuak in khawih maw tiin a en ve a, a hmu ve nghal a, a nih khumule aw Ka zuk thelh ange, zana chak ai mai chher chhitin an mei chher an ti mit tha lo anga, a kang kai nih dawn khu tiin ka pa chu a zuk chhuk ta a. Ka nu chuan pawn pa thlan atang chuan a lo thlir reng a, mahse ka pan thlan a zuk thlen chuan Hmeichher eng emaw, eng emaw kang engmah a zuk hmu ta si lo va. Chutih laiin, Balthlar atanga lo thlir rengtu ka nu chuan ka pa awm lai reng pawh chuan chu aa nui thlan hma thil kangawm chu a la hmu tho mai si. Ka nu leh pa chuan mak an ti em em mai a, ka pa ngei pawh hian kawt atang kha chuan a hmu ve tho kha a ni a. A hunah chuan chiang taka zu hmuh zawk awm tak a nih laiin a hmu ve thei ta miah lo mai chu thil mak tak a ni ve in ka hria. Ramhuai tih buai nula. Ziaktu Mister X. Ka hming chu Lalram Lian a niin kum sawm pasarih lai liam ta khan kan thian hovin luiah kan kal a, kan bialnute theuh kan hruai a ni. Hetih lai hian ka bialnu chu Jenny i a ni a, Jenny nen hian kum thum lai kan inkawp tawh. Lui kan thleng chu nuam kan ti khawp a, ka thianpa Thante nen sangha kan man a, Chutih laiin thenkhatin bu kan lo sa mawlh mawlh bawk. Kan chak lungpuiah chuan ka bialnu Jenny chu a thu a, min lo thlir reng a. Sangha kan man zawh chuan tlai lam a lo ti tawh a, eirong te kan bawl a, zanriah ka nei kham hnu chuan meipui chhepin kan zai a, a thenin zuan in bawk. Mahse, mak tak maiin thawk leh khatah thli a rawn thaw vak mai a, kan meichhemte pawh chu a len darh vek. Chuvang chuan buk chhungah kan lut ta vek a, kan buk chu a sawi hian a rawn insawi ta dur dur mai. Tichuan, kan buk bang chu palian pui mai hian a rawn pawt hriat ta mai a. Chu a ṭhia awkah chuan lubung ni maia kan hriat hi a rawn vawm lut nawlh a, kan hmeichhia ho chu an ṭe ṭhawt a, kei chuan engei duh ka han tih chuan ani chuan ka hnarah sangha in man a, ka ka min tibawlh hlawh a ti chhur chhur a, Kei chuan ka huaisetna sawmkhawm in, Kan duh leh kan man ang kan ti ve hram a, ka hlau hle. Chutah i va huai ve nak tukah in chhuak lo anih ngat chuan ka that vek ang che u a ti leh a. Ka ngaihdan a ni ta lo khawp mai. Silai te kan keng ve bawk a, chuvang chuan a tawngkam chu ka tei thei bik lo, Ka han kap ta pawp a, chu pa chu hla ti takin a au tial ruan ruan mai a ni. Hmeichhe ho chuan haw an rawt a, zan zana haw chu tlawmah kan la a, kan haw pui ta lo. Mahse, zing karah chuan kan haw ta vek a. Kan thil tawn chuan a tirah chuan sawi a hlawh ngei mai. Amah erawh chu kar khat a liam chuan a tirang kha chuan sawi a hlawh ta meuh lo. Hetih lai hian mobile phone, cell phone, a la awm lo va, zan khat chu Thantea nen Jenny kan va rim a, Jenny chhung te chu an lo awm lo. Chutia kan inkawm lai chuan hloh nei hmel tak mai hian Zovi nau a rawn tlan lut a. Zovi te hi Jenny te kawm thlanga awm an ni a, Thantea bialnu a ni. Luia kal zingah pawh khan a tel ve nghe nghe. Zovinau chuan, U Thante, U Zovi ramhuai na lukhunga a rawn ti ta mai a, kan hlauthawngin mak kan ti hle mai. Rang takin kan tlantla nghal vat a, kan zuk thleng chu ka mur uai thei. Zovi chuan sahel, fridge-a mi ni awm tak chu a lo ei a nih chu, Min hmuh chuan min lo nuih vur vur a, Thantea chuan, Zovi! tiin a han ko thak a, Zovi chuan, Zovi a awm tawh lo, a ti a, min rawn en pah chuan, Nang kha i la huai viau em? Min han kap leh teh, a ti cheu cheu mai. Zovi nau leh Jenny mang ang leh hlautuk chu an tap pur tawh. Nakinah chuan Zovi nu leh pa leh tlangval thenkhat an lo kal khawm a, Kei chu Thante nen Pastor kan va ko va, Pastor a lo thlen chuan Zoe chu a nui uar uar a, Nang Pastor lepchiah khan min rawn hnawh chhuai tawp e lo, nang khan min hnawt chhuak lo tawp ang, i tupui kha va ui reh san rawh, a lo ti cheu cheu mai a, Pastor zak lutuk chu a kilah a thu ngawi ta reng ringawt mai a ni. Mi an tam tawh a. Kohhran upa te an rawn thleng ta bawk a, Jenny nen an in lama chho turin kan kal ta daih a. Ka rilru chu a kal thui ta hle mai. Ka kah vang kha em ni? Khatia Zoe-a luh chilh. Nge a luh khung ve hrim hrim zawk ni ang? Chutianga ka ngaihtuahna ka kawm lai chuan Jenny chuan. Kan thleng e, a rawn ti a. Jenny te in kan thlen chuan a nu leh pa te an lo awm tawh a, Johnny chanchin chu an lo hre ve a, mah kan tih thu te chu an sawi a, rei pawh kan awm hma chuan Jovinau chuan min rawn ko va, U Jenny, U Rama nen khan a nu in lo chhuk teh u a ti, a rawn ti a, rang takin kan tlan thla leh nghal a. Kan thleng chu thilrim chhe thang ui hmur mai hi kan hre nghal a, Zovit chu chhuatah a lo bawk a, Kohhran upa te chuan an lo thut hual lai a, an lo tawngtai a, Thantea pawh a lo thu ngawi reng a, Zovit chu thawk leh khatah a rawn tal buai a, A thil thli chu a tla buah buah a, a phun bul bul a, ama sam chu a kek nasa mai bawk a. Chutah Kohhran upa ho chu melhin an suala te chu a puan khum miah miah mai a, kei pawh chu ka suala te chu a puang bawk a. Chutah le aw thum chher chhur hian nang ni hian min hneh ngai lo vang a ti cheu cheu mai. Kan Kohhran upa pakhat chuan Lalisua hmingin kan hneh dawn che a ti chu Zoe chu lavin a khur a, Kha hming ka sawi tawh suh a ti chul mai a ni. A Zoe hnawka khumah chuan kan mut chho vat a, Rei pawh a la mu lo vang tih ah chuan a run meng kawk a, huat thla la taka min nuih sawh pah hian min insiam chhiat khum a, kan ṭe deuh ṭhat vek a ni. Chutah bangah chuan lawnin Ilchung Siling chungah chuan a thu tum ta vung mai a nih chu. A ka reh chu a zau lo va, mahse a nuih zawng chuan tha a khur thei hial a ni. Chutah hmun phialthlanga awng kar bawlhhlawh karah pawh ka awm thei, ngang ni ho hi engmah in ni lo a ti leh ta. Jenny chuan, Ram tih pah chuan ka hnungah chuan a rawn awm a. Thante chuan, Zo, a ti a, a mittui a dir zung zung zel a. Zovinu leh pa leh a nau chu choka lamah an awm thung. Kan kohhran upa ho chu an tawngtai char char bawk a. Zovinu chu lo pheiin a fanawm dan a rawn hmuh chuan a tap ta zawih zawih a. Chutia Hlohran upa ho an tawngtai lai chuan Zorit chu a ṭe ruai ruai a, Aw thum ṭen ser chhur chuan Duhtawk rawh u a ti tuar tuar a, a hlawm thla nawk a, chu ve leh hrui chu ka la a, Zorit chu che thei lovin Thante nen chuan kan phuar ta a. Relo teah Zorit pa leh Jenny an lo lang a, Zorinau chu a mu tawh a, Zeni nu leh pa an lo chhuk bawk a, Zovi chu a tal nasa mai. Upa ho tawngtai chu kan zawh ve ta hlawm a, kan zawh chuan Zovi chu a zawi vek a, ka phone ka phawrh a, Reverend Zuala ka phone vat a, Reverend Zuala a lo thlen chuan Bible te hi a rawn ak a, Zovin a han hmuh chuan a ṭet tuar a, Nang khai ngei rawn tih dawn, a tiṭeng chhuai a. Nang leh na inbei turin hetah hian ka lo kal, a ti a. Zovi chuan, A ni maw? I duh chuan kan inbei anga ni mai? Kha ti cheng leh chhur chhur a, mi dang chu kan ngawi thap tawh. Chutah Reverend Zuala chuan Bible a chhiar a, ram huai chu a lo rit suam hmingin chhuak turin a vo reng a. Zovi chu a kang leh awr awr thin a. Keimah chu min rawn melh pah chuan nang hi a ti tleng chuai. Ka phuana hrui chu a tal chat a, min bawhbet a, min rek ta hrep a, ka thi ṭhel a ni. Midang ho khan min lo man bet lo phei sela chuan ka thi chiang viau ta ve ang. Chutia min thlah fel ve leh chuan Thantea nen Zoe chu kan man bet a, kan man bet ti ila, Kan bawhbet a ni zawk mah ang chu. Reverend Ramat chuan a lu chungah chuan Bible chu a nghat a, a tawngtai a, midang pawn an lo zawm hlawm a, a chaka chak dan chu hmeichhe tha hi a ni mawlh lo. Thante nen chuan min paih leng tawp mai a ni. Reverend Hranga chuan Lalit sual hmingin chhuak rawh, a ti tuar tuar a. Ramhuai chuan hlau tak hi a ni. Le pawh ka tih hma chuan kan kohhran upa pakhat chu ka lamah chuan a rawn kat phei nawk a, kan intauh chawr a, ka thu leh hnawk a, ka hnar chu a thil zawih zawih, midang chu an tawngtai zel a. Thantea erawh chu a thu zawih reng a, Jenny a rawn tlan phei a, Romol chuan ka hna thi chu a rawn hru fai a. Chutah Reverend chuan hnehna puan vek tur a ti a, hnehna la rit suahmengin vawi thum kan puang a, Zoe chu a zawi hnawk a. Chutah Reverend Rama chuan, A la chhuak lo deuh, tu ṭin phawt ang u, Chuan nang Pastor Dawih Zep leh Uireh Hmang kha vawi khat mah rawn lang tawh suh, a ti ta hrep a. Thantea chuan, Ti rawh, i phei phawt ang, a ti a. Zawinu chuan, Min riahpui hram teh u, a tih tlat avangin Jenny te nen chuan kan riahpui ta zawk a.